Hommed Al Kley, Michael Phelps, Söýün Bol, Roger Federer, Michael Jordan. Bu adamlaryň meşgulandyk sporun yzarlamasak da ählimiz bilýäris. Şöhratlar spor naşan bu adamlar taryhyň iň esas türgenlerinde we köpimiz näme üçin beýle güýçli bolandyklary barada kelle agyrtmaýar. Köplenç ulandygymyz argumentler şular. Agam, ol adam doglandan şansly. Olar ýalylar ýüz ýylda bir gezek geler. Mende-de onuňky ýaly ukyp bolsa men hem dünýäniň iň güýçlüsi bolardym. Aslynda hakykat bularmy? Eýsem, bu adamlar beýlekilerden ýaralyş boýunça tapawutly aýratyn insanlarmy? Meselem, ähli wagtlaryň iň gowy boksçysy bolan Muhammedaly nämeni tapawutly etdi beýlekilerden? Türgenleşmegiň her sekundyny ýigrenýärdim. Özüme hemişe çyda diýýärdim. Bu gün türgenleşjek we ömrümiň soňuna çenli bir çempion bolup ýaşajak. Onuň üçin ähli üstünlikleriniň syry şulardy. Amerikaly ýüzüji Maýkl Febs ýigrimi üç gezek altyn medal gazanyp, Olimpiada taryhynyň iň üstünlikli oýunçysy bolmasyny şeýle belläp geçdi. Meniň pikirimçe mümkin däl diýen zat ýokdur. Diňeje aklyňyzda işlemek we wagt bolsun. Karýerinde jemi 20 Grand Slam çempionlyk gazanan şwesiýaly tennisçi Roger Federer iň gowusy bolmak barada şeýle diýdi. Dünýä sanawynda ikinji ýa-da üçünji ýerde bolmagyň hiç bir manysy ýokdur. Ýa birinjisiňiz, ýa-da hiç zat. Basketbol taryhynyň iň gowusy kabul edilen Maýkl Jordan bolsa, ýokara çykanyndan soňra gaýdyp ol ýerden düşürilmedigini şeýle beýan etdi, Her kim bir gün Maýkl Jordan bolmak isleýär. Men bolsa her gün Maýkl Jordan bolmaga mejbur. Sportçy bolmak nähili zat bu dostlar? Her Allanyň beren güni säheriň ilkinji yşyklary bilen oýanmak. Okuwyň bolmadygy günden hem, hepdäň soňlarynda hem. Iýdigiň içdigiň her bir zada üns bermek. Göwnüň islän bir zadyny iýen wagtyň wyždan azabyny çekmek. Hatda ol wyždan azabynyň üstüňden basmagy bilen iýip bilmezlik. Telewizorda görmek isledigiň bir filme gabat gelip, sagada seredeniňde ýatma wagtynyň gelendigini görmek we gaharlanyp gidip ýatmak. Iň gowy oturyşlyga baranyňda hem, alkogol, çilim ýaly zatlar seni nähili özüne çekse çeksin, uzak durmak. Söýgüliň bilen duşanyňda hem agşamky türgenleşik hakynda pikir edip, ol wagtdan hem lezzet almaly. Bul adamlar soňky model maşyn münýärler. Dünýä gözelleri bilen çykýarlar. Ýa-da millionlary alyp gitýär diýip gördügimiz durmuşdaky buz dagynyň görünmeýän tarapy. Gysgaça, sportçy bolmak durmuşyň boýunça öz bahaňa we aklyňa garşy bir göreş. Bular sportçylary sportçy bolmaýanlardan aýran bir faktorlar. Bir-de öz aralarynda özleri ýaly bolanlar bilen söweşdigi bir göreş bar. Iň gowularyndan biri bolmak üçin has köp gan, has köp der we has köp gözýaş dök. Has köp türgenleşip, has ünsli iýmitlenip, has az güýmenje. Duşmanlaryňy bellemek, olardan has gowy bolmak üçin işlemek we iň soňunda başaranmak, iň üstde ýalňyz galanyňda özüň bilen ýaryşmaga başla. Elbetde bu adamlaryň beýlekilerinden tapawutly eýe bolan tarapy-da şular. Gazanmak bilen aklyňy ýitirme. Edil Kriştianonyň edişi ýaly. Onuň göreşi beýlekilerinden tapawutly aslynda. Her wagt höweslenmek üçin bir sebäbi bar. Formada galmaga we ähli zada taýyn bolmaga mejbur. Aslynda onuň janköýerler onuň iň gowusy bolandygyny kabul etseler hem, hatda muny subut etmek üçin her dürli statistiklerden we argumentlerden peýdalansalar hem, onuň iň gowusy bolandygyna öz-özüni razy edip bilmeýşi. Has köp we has gowusyny gözlemeli. Has ýokara bökme. Topa her kimden has güýçli urmak we her kimden has tiz hereket etmek. Ýunaýtediň köne tälimçisi Ser Aleks Fergusson şeýle diýýär, Meniň üçin Ronaldony şu ýerlere men getirdim diýmek gaty aňsat. Köp tälimçileriň, Şul oýunçy meniň saýamda şu ýerlere geldi diýenini köp eşidensiňiz. Emma Ronaldo muny düýbünden bir özi başardy. Ählimiziň arzuwlarymyz bardyr. Käwagt aň-düşünjämize geçer we düýşlerimizde hakykata öwrülendigini göreris. We oýun hakyky durmuşa döndündimizde, ol gözel düýşüň beren umydy bize artykmajy bilen ýeter käwagt. Birde hakykatdan hem başaranyňyzy göz öňüne getir. We şu wagtdan başaranyňyza garamazdan, kanagatlanmadygyňyzy, has gowusyny, has owadanny, Täze bir maksat belländigiňizi göz öňüne getiriň. Ýitirmäniň agzyňyzda galan ajy tagamyny duýmak asla we asla munuň bolmagyna rugsat bermezlik üçin bar güýjüňiz bilen türgenleşmek. 2012-nji ýylda Lionel Messi yzly-yzyna dördünji gezek Ballon d'Or baýragyny gazananda, muňa öň hatarda şaýatlyk eden Ronaldo we öz-özüne bir söz berdi. Gaýdyp munuň bolmagyna ýol bermen. Gaýdyp bu ýere ikinji bolmak üçin gelmerin. Şeýle bir göz alyjy karýer gözümiziň öňünde akyp giden wagt, käwagt munuň munça gazanmagyny görmekden biz hem ýadan wagtymyz. Ronaldo we onuň ýalylar üçin hemişe ýeke-täk bir tapawudy bar. Bir ýaryşa başlan wagtyňyz ýeňleniňiz ulanjak bahanalaryňyz aklyňyzdan geçýän bolsa, ol ýaryşy ýitirdiňiz diýmekdir. Käbirleri şeýledir, güýmenmek, durmuşdan lezzet almak, ertir irdenki türgenleşik ýa-da hepdäniň soňundaky oýny pikir etmegiň ýerine, Ol wagt janyň islän zadyny etmek, asla bir çykalga däldir. Bütin arzuwlaryň hakykata öwrülen bir güni çykjagyň uzyn bir dynç alyş, rahat bir garrylyk döwri, belki-de ähli wagtyňy çagalaryňa sarp et. Olar üçin iň uly baýrak. Indi täzeden pikirleneli. Doglandan şansly bir adammy, ýogsa eýe bolanlaryny gazanmak üçin uly bir zähmet çeken birimi?

Ýedi ýaşymda wagtym başymdan geçiren gaty güýçli bir ýatlamam bar. Şeýle bir aýdyň meniň üçin. Häzir hem aklymda janlandyryp bilýärin. Meni bagtly eden bir ýatlama. Professional futbola täze başlapdym. Ondan öň Madeýranyň köçelerinde dostlarym bilen oýnaýardym. Köçeler diýsem boş köçeler aýdamok, hakyky köçeler. Hakyky derwezelerimiz ýokdy. Maşynlar geçende durmaga mejbur bolýardyk. Muny her gün etmekden, her gün oýnamakdan bagtlydym. Emma kakam Andorinada materialçydy we ol ýere gidip meni ýaş toparda oýnamagym üçin höweslendirdi. Munuň ony hakykatdan hem guwandyrjagyny bilýärdim we şonuň üçin hem gitdim. Ilkinji günüm düşünmedigim birnäçe düzgün bardy. Emma haladym. Ol ýerdäki gurluşa we gazanma duýgusyna bagly boldum. Kakam her maç ol uzyn sakallary we iş jinsisi bilen meýdançanyň gyrasyndady. Ol hem muny halapdy. Ejem we gyz doganlarym bolsa futbola hiç ünsi ýokdy. Şonuň üçin her agşam naharynda olary kakam meniň oýny görmäge gelmeleri üçin razy etmäge synanyşýardy. Ol meniň ilkinji tälimçim ýalydy. Maçdan öýe gelip, onuň Kristiano gol saldy diýenini ýatlaýaryn. Olar bolsa ajaýyp diýerdiler. Emma gaty bir tolgunmazdylar. Soňra bir gün kakam gelip-de Kristiano iki gol atdy diýdi. Ýene-de tolgunmadylar. Diňeje nähili bir gowy Kristiano diýýärler. Näme etmegim gerekdi? Gol salmaga we yzly-yzyna gol salmaga dowam etdi. Bir gün agşam kakam öýe geldi we Kristiana üç gol atdy. Ol ajaýyp hökman onuň oýuny görmäne gelmelisiňiz diýdi. Emma her maçyň öňünde meýdançanyň gyrasyna seredýärdim we kakamy ýene ýalňyz görýärdim. Soňra bir gün, muny hiç wagt unutmaryn, gyzşýardym we meýdançanyň gyrasyna seretdim. Ejemi we gyz doganymy tribunada oturanyny gördüm. Nähili düşündirip bilerkäm muny? Bir ýere toplanyp otyrdylar. El çarpmak ýokdy, gygyrmak ýokdy. Bir paradda oturan ýaly maňa el sallaýardy. Mundan öň bir futbol maçynda bolmadyklary anyk belli bolýardy. Emma ýene-de ol ýerdediler. Meni gyzyklandyrýan ýeke-täk zat-da budy. Ol wagt özüm has gowy duýdum, munuň manysy meniň üçin gaty uludy. Içimde bir zatlary herekede getirdi bu. Şeýle bir buýsandym. Ol wagtlar kän pulumyz ýokdy. Madeýrada ýaşaýyş gaty kyndy. Doganymyň ýa-da doganoglanlarymyň maňa beren buçlary bilen oýnaýardym. Eger-de çaga bolsaň, barybir pul hakynda pikir etmersiň. Diňeje duýgy hakda alada edýärsiň. Ol gün ol duýgy gaty güýçlüdi. Hakykatdan hem, goranyldygym we söýüldigimi duýdum. Indi ol pursatlara geçmiş ýaly seredýärin. Sebäbi durmuşymyň ol bölegi gaty gysga geçdi. Futbol maňa ähli zady berdi, emma entek taýyn däl wagtym gaty uzaklara alyp gitdi. On bir ýaşymda wagtym Sporting Lisbon akademiýasyna geçdim. Durmuşymyň iň kyn döwrüdi. Ol wagt pikir etmek meniň üçin dälilik ýaly bir zatdy. Oglum Kristiano Junior men muny ýazan wagtym ýedi ýaşyndady we dört ýyl içinde goşun toplap ony Pariže ýa-da Londona goýbermegiň nähili duýgyny başdan geçirjegini pikir edýärdi. Bu mümkin däl. Muny anyk bilýärin. Bul meniň maşgalam üçin hem mümkin däldi. Emma arzuwlarymyň yzyndan ylgamak üçin bir şansdy bul. Şol sebäpli meniň gitmegime rugsat berdiler we men hem gitdim. Her gün diýen ýaly agladym. Portugaliýadadym, emma başga bir ýurda giden ýaly duýýardym. Aksent düýbünden bir tapawutly dil ýaly gelýärdi. Medeniýeti tapawutlydy. Hiç kim tanamokdym we özümi şeýle bir ýalňyz duýýardym. Maşgalam maddy taýdan dört aýda bir gezek görüp biljek derejedi. Olary gaty küýseýärdim we bu meni her gün diýen ýaly gynandyrýardy. Futbol meniň durmuşymy dowam etmegimi ýola goýdy. Meýdançada beýleki çagalaryň edip bilmeýän zatlaryny edip bilýändigimi bilýärdim. Ilkinji gezek bir çaganyň beýleki, Bu çaganyň eden zatlaryny gördüňmi? Bu çaga ynandyr ýaldy. Muny wagtyň geçmegi bilen ýygy-ýygydan eşitmäge başlady. Mugallymlarymdan-da. Emma bir gün birisi onuň ejiz bolmagy gynandyryjy diýipdi. Dogrudy, ejizdim. Myşsalarym ýokdy. On bir ýaşymda bir netijä geldim. Ukyplydygymy bilýärdim. Emma her gün her kimden has köp türgenleşmäge karar berdim. Bir çaga ýaly oýnajak däldim. Bir çaga ýaly özümi alyp barjak däldim mundan beýläk. Dünýäniň iň gowusy boljagymy bilen ýaly türgenleşmäge başladym. Bu duýgy maňa nirden geldi hiç bilemok. Göýä hemişe içimde bardy. Hiç wagt gitmeýän bir açlyk ýalydy. Ýeňlen wagtyň ajykýarsyň. Gazanan wagtyň ýene-de açsyň emma göýä bir çörek ownuňy iýen ýaly duýýarsyň. Bu duýgyny ýeke-täk şeýle düşündirip biler. Gijeleri bolýan ýerimizden gaçyp işlemäge gidip başladym. Has beýik we has çalt bolmagym bilen meýdança çykanymda maňa Hawa ol biraz hor diýýänler dünýäniň soň geleni ýaly seredýärdiler. On bäş ýaşyma gelenimde türgenleşikde topardaş dostlaryma seretdim. Gaty anyk ýadyma düşýär. Ol wagt olara şeýle diýdim. Bir gün dünýäniň iň gowusy bolaryn. Ählisi maňa gülüpdi. Entek Sporting A toparynda hem däldim. Emma muňa ynanýardym, hakykatdan hem ynanýardym. 17 ýaşymda professional futbola başlanymda ejem tolgunmakdan zor zar görýärdi. Sportingiň stadionyny meni görmäne gelýärdi. we uly maçlarda alada edenligi üçin bir näçe gezek özünden gidipdi. Doktor oňa meniň maşlarym üçin rahatlandyryjy ýazmaga başlady. Oňa futbolyň gyzyklandyrmadyk wagtlaryny ýatladýardy. Wagtyň geçmegi bilen uly pikirlenmäge başladym. Milli ýygyndymyz üçin oýnamak isleýärdim. Mançester Ýunaýted üçin oýnamak isleýärdim. Dowamly Premýer-ligany telewizordan görýärdim. Oýnuň tizligi we janköýerler meni haýran galdyrýardy. Howasy içimdilýärdi. Mançestere gitmek meniň üçin buýsandygym bir pursatdy. Maşgalam üçin has hem buýsançlydy. Ilki başlarda kuboklar almak meniň üçin duýguldy. Mançester Ýunaýtedde ilkinji Çempionlar ligasyny gazananym ýadyma düşýär. Garşy goýulmasyz bir duýgyny başdan geçiripdim. Şeýle ýagdaý ilkinji Ballon d'Or gazanymda hem boldy. Emma arzuwlarym her gün diýen ýaly has hem ulalýardy. Hemişe Madridi arzuw edýärdim we täze bir bäsdeşlige girmek isledim. Madridde hem kuboklar gazandym, rekordlar döwdüm we bir legenda boldum. Geçen sekiz ýylda Madridde ynanyp bolmajak zatlary başardym. Emma dürs bolmagym gerek bolsa, karýerimiň has kämilleşdigi döwürlerde kubok gazanmak başgaça duýgulary orta çykardy. Aýratyn hem soňky iki ýylda. Madridde eger ähli zady gazanyp bilmeýän bolsaň, ynsanlar seniň üstünliksiz boldugyň pikir eder. Bu kämillige garaşmakdyr. Emma bir kaka bolanymda has başgaça duýgular başymdan geçiripdi. Bu bir düşündirip biljek zadym däl. Madriddeki wagtym şonuň üçin gaty üýtgeşik geçdi. Hawa bir futbolçydym. Şol wagtyň özünde bir kaka boldum. Oglum bilen hemişe ýatlajak anyk bir pursadym bar. Pikirlenen wagtym men örän bagtly etýär. Kardifde Çempionlar ligasyny gazandygymyz pursatdy. Ol gije taryha girdi. Soňky jürlewikden soňra meýdançadadym. Bütin dünýä bir habar ýollaýan ýaly duýýardym. Soňra oglum gutlamak üçin meniň ýanyma geldi we bir pursatda bir barmak çyklady. Ähli zatlar üýtgän ýaly boldy. Marsel onuň ogly bilen ylgaşýarlardy. Kubo bilelikde tut, meýdançada aýlandyk. Bir kaka bolýançam düşünmejegim duýgudy bu. Dünýäde düşündirip bilmejegim birnäçe tapawutly duýgy bar we muny garşylaşdyryp bilmejegim ýeke zat ejem we gyz doganymyň meni tribunada gören pursaty. Bernabeu gutlama üçin dolandygymyzda Kristiano Junior we Marsilito Janköýerleriň öňünde futbol oýnaýardym. Onuň ýaşlarynda köçelerde oýnan wagtlarymda göreninden has üýtgeşik duýgudy bu. Emma oglumyň meniň bilen meňzeş bolandygyny duýdum. Madridde 400 maçyň yzyndan gazanmak meniň üçin ýüz öwrülmez maksat boldy. Men munuň üçin doglupdym. Emma gazanandan soňra ähli zatlar üýtgedi. Meniň durmuşymda täze bir bölüm başlady. Uçlaryma täze bir habar ýazdym. Bagjyklarym baglanyndan soňra tunele gitmeden okan sözlerim soň ýatlama soň bir motiwasion ýalydy. Şeýle diýdi. El nueno del nino. Ýagny bir çaganyň arzuwy. Belki-de düşünensiň. Netijä görä elbetde hemişe bolşy ýaly meňzeş. Madridde rekordlar döwmäge dowam etmek isleýärin. Bolup bildigiçe kubok gazanmak isleýärin. Bu meniň ganymda bar. Emma Madridde geçirdigim döwürde meniň üçin iň esasy we togsan bäş ýaşyma gelenimde agtyklaryma gürrüň berjek zadym, oglum bilen el-ele bir çempion bolup meýdançada ýöredigimizdäki duýgularym bolar. Umydym, muny ýene-de gaýtalardy. Otuz bäş ýaşynda ýeterli motiwasiona eýe bolan bul adam soňky ýigrimi dört ýylda bäş final ýitiren toparyň taryhyny üýtgetmek üçin göreşýär. Gazanma medeniýetini ol ýerde-de görkezmek üçin, olara ýitirmegiň bir mümkinçilik däldigini subut etmek üçin.